דאָס זעכצנטע קאַפּיטל. אַלע צעפֿאָרן זיך. די מאַדאַם פֿרידמאַן האָט שױן אָפּגעשמועסט מיט זין, מיטן זון, מכּוח זײער װײַטער נסיעה קײן אױסלאַנד אױף קוראַציע, כּדי צו באַקענען זיך אַ ביסל מיט דער װעלט. דו פארשטייסט צו ניין? זאגט צו איר די מאן, איך זאג, איך זאג דיר מלכה, אז דו וועסט נאכדעם אליין חרטה האבן, אונזער ברוך איז א צעבאלעוועטע בן יחיד, און דארטן קען פון אים ווערן א שיינער שארלאטאן, ער האט פיינט האלטן באהאלטן געלט ביי זיך, און האט ליב קויפן אלץ וואס די אויג זעט, און אז ס'גייט אים אויס געלט, חתמ'ט ער וועקסלען. מיר וועלן אים דארפן אין צוויי חדשים ארום ארויסקויפן פון א טורמע, אדער זוכן ערגעץ גאנץ ווייט, אונז בן יחיד איז טאקע א וואוילע יונגאטש, נאר ער איז נאך צו יונג און מוז האבן א ניאניע, דאס הייסט א נעני, ער האט ער האט א צו ווייעך הארץ און מיינט אז ער איז ראטשילד'ס א יורש, דו פארשטייסט צו ניין? וואזשע ווילסטו מאטל? פארוואס זאלסטו מיך אומזיסט מוטשען ווען דו ווייסט אז עס וועט דיך נישט העלפן? וואזשע דען זאל ער טון, א יונג קינד פון פארמעגליכע עלטערן? זאל ער נישט פריער באקענען זיך מיט געשעפטן דא אויפן ארט מלכה? זאל ער זיך פריער באקענען מיטן געשעפט דא אויפן ארט מלכא, זאל ער זעהן פון וואנען דאס עשירות צייגט זיך, און נאכדעם וועט ער ווען ער וועט קענען אריינברענגען א קערבל וועט ער שוין ממילא קענען אויסברענגען זיך אויסברענגען אויך, דו פארשטייסט צו ניין? אה, דו ווילסט אים מאכן פאר א משרת? איך פארשטיי שוין דיין ציל, מאטל. ס'וועט זיך דיר נישט העלפן מאטל, באריס פאר מארגן אוועק. מ'פאקט און מ'גרייט זיך אין וועג אריין, א גרויסע באוועגונג אויפן אייזערנעם באלקאן, די מאדאם פרידמאן איז שטארק צוטראגן, אליין מיט אירע אייגענע הענט לייגט זי צונויף דאס גרעט. די מלבישים. דאָס עסנװאַרג. זי בײזערט זיך, קאָמאַנדעװעט און איז שטאַרק צעטראָגן. אפֿשר מײנט עס, זי בײזערט זיך, קאָמאַנדעװעט און איז שטאַרק צעטראָגן. דערפֿאַר אָבער זיצט זיך דער הערר פֿרידמאַן אין קאָנטאָר און איז שטאַרק פֿאַרטיפֿט אין די חשבונות. ער רופֿט צו דעם קאַסיר און שמועסט מיט אים אַ גאַנץ קאַלטבלוטיק. שמועסט מיט אים גאנץ קאלטבלוטיג וועגן די געשעפטן און מישט זיך נישט און פרעגט אפילו נישט וואס טוט זיך דארט אויפן באלקאן. ביים טיש זיצן שוין אלע אונזערע באקאנטע און מען ווארט אויפן באלעבאס. די מוטער איז פארזארגט מיט טואלעט מיטן טואלעט. די מוטער איז פארטראגן מיטן טואלעט. דער זון איז אויך שטארק צופלאכטן, ער היט זיך עפעס פאר אייזנשטאדט'ס גרויסע אויגן וואס קוקן אים גלייך אין הארצן אריין, ער שמועסט מיט גאלדנשטאטן און מיט זילבערשטאטן און מאכט זיך אז ער לאכט און וויל אז זיי זאלן אויך לאכן. נאָר זיי לאַכן נישט. גאָלדענשטאַט און זילבערשטאַט זענען פֿאַרטראָגן אין זייערע אייגענע געשעפֿטן, און זייערע אויגן קוקן ערגעץ ווײַט אַהין אין פֿענצטער אויף דער געלן מויער, דאָרט וווּ זיי האָבן נעכטן געהאַט אַ לאַנגן שמועס מיט מאַשען און מיט פּאַשאַן, אַזאַ שמועס, וואָס זיי קענען פֿון אים בשום-אופֿן נישט פֿאַרשטיין. צי זאָלן זיי לערנען דעם פּשט אַזוי, צי אַנדערש, דער טיש גייט צו, גאנץ שטיל. עס איז יעדן עפעס אנגעזאלצן אויפן הארץ. נאר איין הער פרידמאן איז נישט צו טראגן. דו פארשטייסט צו ניין? זאגט דער באלעבאס גאנץ רואיג, פארנעמענדיג זיין ארט און נישט קוקנדיג אויף קיינעם. דו פארשטייסט צו ניין? ער פלעגט מיר תמיד אראפווארפן פון טיי צוואנציג פראצענט סקידקע. און יעצט שרייבט ער אז עס לוינט אים נישט, איך האנדל שוין מער נישט מיט אים פון היינט אן, איך געב אים צו לייזן א יאר כמעט הונדערט און צוואנציג טויזנט רובל, און אפשר נאך מער, דו פארשטייסט צו ניין? די פערד זענען שוין גרייט, זאגט אליק נאך דעם אנבייסן און הייבט אן ארויסטראגן די פולע טשעמאדאנעס. אַלע קוקן זיך איבער. נאָר דער הער פֿרידמאַן גײט אַװעק אין קאַנטאָר אַרײַן און זעצט זיך צו די חשבונות. די מאַדאַם פֿרידמאַן װיל זיך שױן אָנהײבן געזעגענען, איז דער זון נישטאָ. װוּ איז ער? אין גאָרטן מיט אײַזנשטאַטן. איך בעט דיך, אײַזנשטאַט, טײַערסטער פֿרײַנט, איך פֿאַרלאָז זיך אױף דיר, װי אַן אײגענעם ברודער, דו פֿאַרשטײסט, זאָג איר, אַז נישט מער װי אין דרײַ-פֿיר װאָכן אַרום קום איך צוריק. און דעמאָלט איך װעל איר שיקן פֿון װעג אָפֿטע בריװן. איך װעל איר שיקן פֿון װעג אָפֿטע בריװן, אַלע טאָג, צװײ מאָל, דרײַ מאָל אַ טאָג. אײַזנשטאַט, איך בעט דיך, אפֿשר דאַרף איך איר אַצינד אױך איבערלאָזן אַ בריװ, האַ? װאָס מײנסטו, אײַזנשטאַט? צי װאָס? מע דאַרף נישט. איך װעל איר שױן אַלץ איבערגעבן. אייזנשטאדט, מיט וואס קען איך דיך אפדאנקען פאר דיין גוטן הארץ טייערע אייזנשטאדט? אין קיעוו וועל איך שטיין א טאג דריי, שרייב מיט א שרייב מיר אהין א בריוו, זיי געזונט, גריס ראובן, זיי געזונט, זיי געזונט, פאר געזונט, פאר געזונט.

זעקס מיט דריי פערטל, נו, פאר געזונט, און דרייסיג ניין טויזנט מיט הונדערט אכציג מיט צוועלף דריי פערטל, און זיי א מענטש, פארשטייסט צו ניין? געב מיר אהער דעם חשבון פון אפריל מיטן באלאנס. זייט געזונט, זאגט גאלדענשטאט געזעענדיג זיך מיט מאשע רעגנבויגן, און קוקט אראפ צו זיך אויפן שפיץ שטיוול. זייט געזונט! זאגט גאלדענשטאט געזעגנדיג זיך מיט מאשע רעגנבויגן און קוקט אראפ צו זיך אויף די שפיץ שטיוול. פארט געזונט! ענטפערט אים מאשע רעגנבויגן, קוקנדיג אויף אים מיט א געלעכטער. פארט געזונט! איר זאלט דאס אנדערע מאל זיין געהיט מיט א ווארט און פריער גוט באקלערן וואס איר ווילט זאגן. איר זאלט נישט מיינען אז מיר פרויען זענען אזא וואלוועלע סחורה וואס יעדער קען זיך קויפן אבי עס לוינט זיך אים. איך ווייס איר וועט מיר זאגן אז איר האט מיך ליב, איר גייט אויס נאך מיינע טריט, זאגט דאס נישט, כ'וועל אייך נישט גלייבן, נישט מיך מיינט איר. איר מיינט עפּעס אַנדערש? איר זאָלט מיך פֿאָלגן, וואָלט איר באַלד געגאַנגען זאָגן די דאָזיקע ווערטער אויך אײַער חבֿר זילבערשטאַט, כּדי ער זאָל זיך היטן און זאָל מײַן שוועסטער אַזעלכעס נישט פֿאָרלייגן, מחמת פֿון איר קען ער אַ סך ערגער אָפּשנײַדן, ווי איר פֿון מיר. מײַן שוועסטער איז נישט פֿון די פֿריילינס, וואָס האָבן מורא פֿאַר אַ מאַנס פּערסאָן. און וואס גלייבן אים אויף נאמנות ווען ער זאגט אז ער האט איר ליב, ער גייט אויס, ער שטארבט. עס קען זיין אז אונזערע צוויי פיינע יונגעלייט, גאלדענשטאט און זילבערשטאט, וואלטן אפשר נישט אזוי מיס באהאנדלט געווארן פון די ממזרים רעגנבויגן, ווען די דאזיגע צוויי שוועסטער זאלן נישט געווען זיין היינטיגע טאג אַזױ צעבײזערט און צערײצט דערמיט, װאָס באָריס פֿרידמאַן, װעלכע זײ האָבן בײדע אױסגעקוקט, אַזױ לאַנג איז אַװעקגעפֿאָרן קײן אױסלאַנד און איז אַפֿילו נישט געקומען מיט זײ זיך געזעגענען, דעם גאַנצן כּעס מיטן פֿאַרדראָס האָבן זײ אױסגעלאָזט אױף די צװײ אומשולדיקע העלדן, װאָס זענען אַװעקגעפֿאָרן דעם זעלבן טאָג פֿון דאַנען מיט צעבראָכענע הערצער, מיט צעװאַלגערטע לופֿטשלעסער און מיט פּוסטע, לײדיקע קעשענעס. פארשפעט זאל ווערן די דאזיגע שטאט מיט געלן מויער און מיט די געלע אלטע מוידן האבן געבענטשט גאלדענשטאדט זיצנדיג אין א טרייסלנדיגע ביידל און ארומקוקנדיג זיך דאס לעצטע מאל אויף די שטאט. וואָס האָט אַ פּנים געהאַט פֿון ווײַטן ווי אַ בערגל, אויף וועלכן מע האָט אָנגעוואָרפֿן רויטע, געלע און שוואַרצע שטיינדלעך מיט מיסט און מיט שטרוי. אַ פּאָהיבל זאָל קומען אויף אַלע אַלטע מוידן פֿון דער גאַנצער וועלט! האָט אונטערגעהאָלפֿן זילבערשטאַט, אונטערשפּרינגענדיק אין ביידל און שלינגענדיק די געדיכטע שטויב, וואָס קריכט אין די אויגן. אין נאז און אין הארצן. נאר איין אייזנשטאט איז געבליבן נעכטיגן אין די דאזיגע שטוב, און האט אין דעם אוונט לאנג פארבראכט מיט בערטע די גרישע, וואס האט נישט אויפגעהערט צו וויינען, אכקערן און זיפצן. נישט אומזיסט האבן מיר אונזערע העלד אייזנשטאטן געקרוינט מיטן טיטל דיפלאמאט. אייזנשטאט האט ווירקליך פארטראכט גרויסע וויכטיגע פלענער, ווי מיר וועלן דאס ארויסזען באשיינט פערלעך פון די ווייטערדיגע קאפיטלען פון אונזערן אמת'ן נישט אויסגעטראכטע ראמאן.